ער קומפערט ביי זיין שווער איבער וואכן פיר וואכן ער גייט ער קומט ס'פאלט אים נישט ביי איינמאל צו אנבינדן דעם גארביטש און ארויסטראגן ער קומט צו זיין שווער און און ער הייבט אן זאגן פאר די קינדער מ'דארף אזוי טון צו אזוי טון ווערט ער געפרעגט דו ביסט דאך דא א גאסט שטיק דא ביים שטול זאג דרך ארץ ער ווייסט נישט אלף בית אין לעבן ער הערט שוין נישט די שיעורים וואס האסטו מורא צו הערן די שיעורים דו וועסט דאך נאר מרוויח זיין פון דעם מרוויח זיין האסטו הערן א נייע שכל אין לעבן אז א שווער ענטפערט מען נישט אבער עס איז געבן א שווער

קיינמאל נישט געוואוסט. מיינסט א יאנטשי זאך אויב מ'רעדט נישט אויף א שווער? נישט געוואוסט. מיינסט אז אזא גייסט אין כולל דו מוזט עפעס קענען זאגן עפעס א דזשאוק אויף דיין. מיינסט עפעס א יאנטשי זאך צו מיטגיין מיט א טאטע ביי א שמחה און באגלייטן אט א קידוש דאס האב איך מיט מיר אט א קידוש ער געט דארט א תיקון דארט נאכן דאווענען מילא גייט ער אהין דארט איך גיי מיט אים מיט וואס ס'איז נישט קיין יאנטשי זאך וואס האסטו דערלייגן דארפסט הערן די שיעורים וועסט נאר הערן אפאר שיינע זאכן וואס די ניין איך הער שוין כ'האב שוין אפגעלאזט די פלאץ ס'איז צו שארף.

קענסט האלטן אפן די טיר ווען זי וואקט אונטער דיר, אבער זי געבן א לאזע אויף יא, אבער יעצט זאך נעמט אזוי לאנג צייט, ניין קענסט טראכטן אז ס'איז א חסד, ס'איז א פרעמדער, האלט עס אפן, כ'ווייס שוין, זי וואקט, זי קומט, ווילאנג זי שלעפט זיך מיט די בעגס, קענסט איר העלפן שלעפן די בעגס צו די קאר, קענסט איר העלפן צוזאמלייגן די קערידזש, איז גארנישט געשען, וואס האסטו מורא צו הערן די שירים, וואס האסטו הערן ביי די שירים, נאכדעם איז מעדרעש ווען א מיידל פלעגט אריינקומען, זי זאגט ווער דארף האבן די אלע זאכן, ווייל שטילערהייט הערסט שוין די שירים, אדער ווער צולערנט דיך, ער הערט אויס די. יעדער נעמט חיזוק פון רעב. יעדער, די וועלט לעבט היינט פון רעבן. עס וואס הייסט? איך בין מיך מחיה פון דעם בעל דרשן? אוודאי, דער בעל דרשן איז זיך מחיה פון רעבן. נא! וואס נא? וואס הייסט? איך האב א מגיד שיעור וואס ער ממש רעדט פונעם אייבערשטן? אוודאי! ווי האט ער חיות? ניין, ער האט חיות פון א צווייטן. פיין, פון יענע גוטע איד און פון ווי האט יענע גוטע איד חיות? הייבן אן ארויפצוגיין. אלעס לעבט פון רעבן. איז ברוך השם אז אונז האבן א ישיבה און איך קום היינט צופרי אריין אין ישיבה, סיי ברוך השם אין שטאט און סיי אז איך קום דא ארויס חנוכה און איך זעה די בחורים קומען צופרי, ר' טשי דארף גארנישט זאגן, ער זיצט מיט זיין פלאץ און איך זיץ אויף מיין פלאץ און סתם וואס טוט מען? ער איז שוין געסעט אויף לעבן, ער נעמט זיין חומש, זיין משניות, ער דארף נישט יעצט גיין זוכן א, דארף מען גיין זאגן יעצט רעדט מען דאס, יעצט חזר'ט מען דאס, יעצט טרענירט מען דעם. און נאכדעם וועלן די צוויי חברות זיך טיילן, איך דארף גארנישט, קיינער דארף מיך נישט פושן, זעץ מיך אוועק, זיי כעמיש, איך בין מעביר סדרה, דאס גייט דיר שוין טיף אין די לעבן, איך נעם א משניות, איך מאך נאך א סיום משניות, איך נעם א גמרא, איך מאך נאך א סיום מסכת.